Мәлбәгыш, Азнакай районы Мәлбәгыш авылында Мосавир абый Кәримов менә шушындый мини-трактор ясаган. Менә үзе әйтүенчә, моның белән ди Әлмәткә барып җитеп була ди. Ха, үзеннән сорыйбыз әле, барып җитеп була микән, юк микән Әлмәткә? Була, була, нишләп булмасын. Пенсиягә чыккач, Мин әлегелектән үзем сварщик инде, үзем үзем үзем теге укып түгел инде, үзем сваркалар белән эшләп, тракторым бар, 16 дигән шуңарга сварка килеп, авылга бик күп эшләдем, мин сулар керткәндә ярдәм иттем. Шуннан Инде буш вакытларында менә шушылай техника ясарга алындым. Олыгайгач тимей дигән бакчада матик белән күтәреп йөрүсе килми бит, көрәктән тасы килми. Утырып эшлисе килә күбрәк, шуңарга менә мини тракторлар ясап, шуңарга чәчкечләр ясап, бәрәңге чәчкечләр ясап, бәрәңге алгычлары ясап, арасын йөри торганнарын ясап, менә шулай иттереп мәш килеп яттым инде. Авылның кулибин инде сез. Күлебин инде, ие, шулай диләр бит инде. Буса менен инде менә икенче трактор биргән булса. Беренчесе теге якта, сын да карарбыз. Бусына инде минем тышычна сотка баран кичәчкечләр бар, алгычлар. Бусына инде там бәләкәйләтеп утырт, бәлән утырткычлар ясадым да, биргән булса киләсе елга шушының белән эшләп карарга дип исәп тотам инде. Э, Мөсәвир абый, менә беренче э, тракторны ничәнче елда ясадыгыз? Менә беренче. Трактор ничәнче елда була микән? Моннан Ун ел элек торган пенсияга чыгуы ясадым мин аны. Ә монысын яңарак кына ясадыгыз, име? Өченче еллар булгандыр.
И бусын әле менә бетердем генә әле менә, әле менә артында килеше бар чәчкә савыра. Ясап бетердем генә сынап карадым. Менә хәл чәчкечләр, чәчкече бар, бар. Карабыз, әре таралып эшкәртә торганлары бар. Ул инде менә шуларны ясап ятам, бу вакыт үтә. Шуңа вакыт та үтә. Үземә дә файдасы бар бит инде.
Мөсәвир абый, менә заказ бирүчеләр бармы соң менә шундый э, безгә дә Заказ кирәк. бирүчеләр бар.
Ну, ясаганым юк да, алай. Аның өчен күп вакыт кирәк. Аннары авылдан бушап та булмый. Әле менә быел тагын авылга икенче чишмәне кайтардык. Менә җәй шуны менә үтте дә китте. Шулай иттереп. Чишмә төзекләндердегез, димме? Әйе, шиш төзекләндерү генә түгел, менә алар төзекләр бөтенләй керттеләр инде. Ну, шуларга ярдәм итеп, аларның коровисларын ясарга кирәк, баскычларын шуның белән. Вакыт үтте дә китте, вакыт бик кыска. Шулай иттереп, теге кешегә ясарлык юк. Заказ бирәләр. Сат әле дип тә карыйлар. Юк инде, үземнең ясаган әйберне сатасы килми. Арга. Заказлы ясаган юк. Только үземә генә ясап менә шулай мәш килеп ятам.

Эшләп китте? Әйе.
Инде чәчкечләр ясап ясарган, менә карап. Чәчкештә утыр баран утыр торган. Ул трактор бар ул менә тышышнас. Ул күбрәк таптый бакчаны. Ага. Бакчаны да таптамасын. Әйе. Бу мәдәмен көтәргә хәзер. Җайлар инде. Монда авыл урамында йөрисезме соң? Авыл урамында йөрисезме? Бик йөрергә тырышмыйм, гаиләләр алып китә моны, документ алмагач.
Документ алмыйсың инде моңа. Документ алырга.
Бу була торгандыр, аның эше бик күп. Эше күп. Шул киләгенә акчада әзрәк. Ну, урманнарга мен төшәм, урманга мен төшәм, анда гай юк. Шулай иттереп, мәш кирбиятам менә. Тегесе, я икенчесе инде бар. Кыягында чыгып карасак. Хәзер шунда карарбыз.
Әйе.
Бу тракторга инде менә мин бәләкәй генә чәч, берәр чәч кисәм. Менә шул тракторыма тагып, радио сапсырма, менә шул радио тагып. Чәчә торган булайын бу менә. Мөсәвир абый, менә үзегезгә генә чәчәсезме или күршеләргә дә булышасызмы? Әйтсәгә булышам, мына туганнарга булышам, чәчергә булышам, алырга булышам. Шуннан привод ала җирдән, ипләп кенә менә монда сала бара менә. Бик җайлы. Шуннан кума бара. Монда ничә, монда кертеп сала, бәрәңгене алалар име? Әйе, менә монда бәрәңге саласың да, үзе ала, шат кенә монда сала. Сәлә җайлы, барып чыгарга тиеш. Мин берне ясадым инде, олыракны, хәзер бысы бәләкәйрәге. Йөри ул, йөри.

Хәзер яңа белән дә йөрмиләр. Компьютер кирәк аларга шул гына. Только шул. Ректор белән бусы мастерская инде менә минем мастерской. Менә бу менә бусы тоже аппарат инде минем. Аерым аппарат менә бусы. Нәрсә ясый торган ул? Бу менә шундый фигуралар ясый торган инде менә. Фигуралар менә шундый.